Gudde Moien. Fir d'éischt wollt ech Iech alleguerte Merci soen, datt Der zu esou vill komm sidd op eis Invitatioun op eis Pressekonferenz zu den Heures d'ouverture oder zu den Aarbechtszäiten, wéi mir bei eis am Secteur soen. Vue dat dat hei meng éischt Pressekonferenz ass an der wahrscheinlech mech net kennt an och déi aner Leit déi hei ronderëm den Dësch sëtzen, géif ech dervu profitéieren eis eng Kéier kuerz virzestellen. Lénks nieft mer sëtzt d'Madame Sonia Newes. D'Sonia ass fräigestaltenen Delegéierten am Bram. Riets nieft mer sëtzt den Här Patrick Ourth. Hien ass President vum Syndicat Commerce an och President vun der Delegatioun vum Cactus. Dann nach riets nieft mer sëtzt den Här José Gonçalves. Hien ass zentrale Secrétaire adjoint vum Commerce, genee sou wéi den Här David Angel, deen och säit kuerzem eis Ekipp verstäerkt huet. Voilà, ech, mir hunn Iech e klengen, eng kleng Table de matière ausgedeelt. Do gesitt Der, wéi eng Sujeten, datt mer uschwätzen. Fir unzefänke wollt ech eng Kéier kuerz op dat aktuellt Gesetz agoen, dat heescht, eng Kéier kucken, wat dann haut erlaabt ass a wat net erlaabt ass. Am Moment si mer an enger Situatioun, do dierfen d'Geschäfte all Dag an der Woch, dat heescht vu méindes bis freides, vu moies 6 Auer bis owes 20 Auer op hunn, an eemol d'Woch esouguer bis 21 Auer. Déi meescht maachen dat freides. Déi eenzeg, déi dat am Fong maachen, sinn am Fong déi grouss Supermarchéen, déi freides owes bis 21 Auer op hunn. Da komme mer bäi de Samsden. De Samsdes dierf ee vu moies 6 bis owes 19 Auer ophunn a wann een e Kollektivvertrag huet, dierf ee bis 20 Auer ophunn. Do sinn dann och erëm virun allem déi grouss Supermarchéë concernéiert, déi bis 20 Auer ophunn, déi eng Conventioun hunn. E Geschäft wéi e Kleedergeschäft normalerweis hunn déi keng Conventioun an déi maache samsdes um 19 Auer zou. Da komme mer bäi de Sonnden. Am Gesetz steet, datt Sonndes dierf all Dag vu 6 Auer moies bis 13 Auer opgema ginn. Dat heescht, all Geschäft dierf ouni extra Autorisatioun Sonndes bis 13 Auer opman. Dat heescht, par rapport zu de Sonndesouverture si mer schonn an enger zimlech liberaler Situatioun par rapport zu eisen Nopeschlänner, well mer eeben all Sonnde kënnen opmaachen. Voilà, dat sinn also déi gesetzlech virgeschriwwen Öffnungszäiten. Da gëtt et awer och d'Méiglechkeet vun deene sougenannten Derogatiounen, fir zum Beispill sonndes de ganzen Dag opzehunn. E Beispill dovun ass, e Beispill vu sou enger Derogatioun, Sinn natierlech déi Sonndesouverturen de ganzen Dag an der Stad oder en aner en déi zwou grouss Galerien am Norde vum Land, déi och all Sonnden all Dag op hunn an esouguer praktesch alleguer den Feierdeeg. Fir esou eng Derogatioun ze kréien, muss een einfach nëmmen eng Demande beim Ministère stellen an da kritt ee se. An dat ass e Problem, mee ech kommen spéider nach eng Kéier dorop zréck. Wie koum elo rëm déi ganz Diskussiounen op ronderëm d'Ladenöffnungszäiten? Wéi der alleguerte matkritt hutt, ass den Ursprong vun der Diskussioun e Geriichtsurteel vun engem Bäcker, dee geklot huet, datt e par rapport zu den Heures d'ouverture benodeelegt wär vis-à-vis vun den Tankstellen, déi bei him am Duerf wären. Voilà, well déi och eebe giffe Croissanten verkafe wéi hien och Croissanten verkeeft. An hie krut och Recht vum Geriicht, ausgaangen. Dozou vläicht eng éischt Remark, Ech géif hei gären eng Kéier soen, datt mer absolut Verständnis hu fir d'Uleies vun deem klenge Becken. De Problem ass awer am Fong, an dat geet och net richteg aus deene ganzen Diskussiounen eraus, datt déi Tankstellen sech alleguerten an der Illegalitéit befannen. Eng Tankstell dierf am Fong nëmmen op enger Surface maximale de 20 mètres carrés, also 20 Meter Kare, Produits alimentaires et non alimentaires de premier besoin verkafen. Bon, mir wëssen alleguerten, datt d'Realitéit allerdéngs eng ganz anescht, eng ganz aner ass. An et gëtt ëmmer méi kleng Supermarchéen, déi an den Tankstellen integréiert sinn. A Wierklechkeet ëmginn déi grouss Supermarché-Chaînen domadder geschéckt d'Gesetz vun de Ladenöffnungszäiten, well se sech eben, wa se an enger Tankstell integréiert sinn, net mussen dorun halen. Bon, dat ass e Verstouss, e grave Verstouss géint d'Gesetz, mee dat schéngt awer keen ze stéieren. D'Fro, déi mir eis stellen, Wisou hu mer dann iwwerhaapt Gesetzer? Ech kommen eng Kéier kuerz op d'Reaktioun vum Patronat op dës Geriichtsurteel. Ouni grouss ze zécken ass d'Patronat natierlech a Form vun der CLC a vun hirem Generalsekretär op d'Occasioun gesprongen an huet eng extrem Positioun geholl. Déi extrem Positioun ass nämlech déi folgend, Si hunn eng komplett Liberalisatioun vun den Öffnungszäite gefuerdert. Ënnert anerem gouf argumentéiert, dëst géif eng méiglech Rettung fir de klenge Commerce vis-à-vis vun der Konkurrenz vum E-Commerce duerstellen. Par rapport zu de Salariéen, déi am Secteur schaffen, gouf just op de Respekt vum Code du Travail higewisen. Keng Rieds war allerdéngs vun den zousätzleche Belaaschtunge fir d'Salariéen. Bon, dorop kommen ech och nach eng Kéier zréck. Wat ass elo eis Positioun an eis Revendicatioun zu den Heures d'ouverture? Fir unzefänke géif ech der CLC an dem Ministère op engem Punkt gäre Recht ginn. Dat aktuellt Gesetz, am Zesummespill mat deenen Derogatiounen, déi ech virdru beschriwwen hunn, ass e schlecht Gesetz, eiser Meenung no esouguer e ganz schlecht Gesetz. Wisou? Well et am Moment duergeet, eng Demande beim Minister ze maachen, fir eng Derogatioun ze kréien. Dës gëtt och quasi ëmmer accordéiert, ouni mat de Gewerkschaften am Viraus ze schwätzen. Mir ginn also mol net en Avis gefrot. Mir ginn also ëmmer réischt herno informéiert, wann déi Derogatioun schonn accordéiert gouf. Dës Derogatioune ginn also iwwert eise Kapp ewech vun uewen decidéiert, ouni datt mir d'Méiglechkeet hunn, iergend eng Contrepartie vun deem Méi u Flexibilitéit, dee vun eis verlaangt gëtt, ze verhandelen. Dat ka sou net weidergoen. Ëffnungszäite si fir eis Aarbechtszäiten, an dat ass wichteg an dësem Kontext. Oft gëtt einfach nëmmen iwwer Ëffnungszäite geschwat a vergiess, datt do hannendru Leit schaffen. Den aktuelle System vun deenen Derogatioune muss also fort. Wat ass d'Léisung? Mir sinn der Meenung, datt mer dës schwiereg Problematik just iwwer Accord interprofessionnel geléist kréien. Déi kënne sektoriell oder branchespezifesch ausgehandelt ginn a sinn dann natierlech d'Obligation générale. Eng aner Méiglechkeet wär, iwwer Kollektivverträg, iwwer Branchekollektivverträg oder sektoriell Kollektivverträg dës Situatioun unzegoen. Wéi gesot, dës Kollektivverträg kéinte sech dann och op Branchen oder Secteure bezéien. Wann ee vun engem Accord sectoriel schwätzt oder Accord interprofessionnel, da géifen dee Moment zwee grouss Voleten an deem Accord interprofessionnel festgehale ginn. Dat wären a. d'Öffnungszäiten an domat eis Aarbechtszäiten, a b Kompensatiounen a Contrepartië fir déi Méi u Flexibilitéit, déi dann eventuell ausgehandelt gi sinn am Kader vun deenen Accords interprofessionnels. Ech ginn Iech séier e Beispill fir esou en Accord interprofessionnel oder och e Kollektivvertrag. Et kéint een zum Beispill sech virstellen, en Accord fir d'Branche vun den Tankstellen ze maachen. Et kéint ee sech och virstellen, en Accord fir alleguerten déi grouss Centres commerciauxen ze maachen, datt déi alleguerten déi selwecht Horairen hunn. Et kéint ee sech och virstellen, en Accord fir d'Métiers de bouche ze maachen, esou wéi elo déi eng Derogatioun erausgaangen ass vum Ministère, déi de Métiers de bouche erlaabt, moies um véier Auer schonn opzeman. Dat war jo eng Reaktioun vum Ministère op d'Geriichtsurteel vun de Bäckeren an op déi Demande, fir éischter kënnen opzeman. Et kéint een sech och virstellen, en Accord fir d'Miwwelsbranche, déi jo oft revendiquéiert, datt se wéilte sonndes ophunn. Voilà, dat sinn alles Saachen, déi mir eis kënne virstellen, mee et muss eebe kollektiv verhandelt ginn. Ech ginn Iech e Beispill vu Géigeleeschtungen, déi mer gäre giffen an deem Kontext verhandelen. Et kéint een sech virstellen, e Supplément ab enger gewëssener Auerzäit, ob dat elo 19 Auer, 20 Auer, ech wëll elo hei kee Montant vun deem Supplément nennen, dat ass alles eng Verhandlungssaach. Et kéint een sech och virstellen, zousätzlech fräi Deeg ze verhandelen, wann ee muss Sonndeg schaffen. E Beispill, Wann een 10 Sonndeger schafft, hätt een en Urecht op ee fräien Dag. Et kéint een sech och eng Aarbechtszäitverkierzung virstellen. Et kéint een an déi Richtung goen, datt ee seet, déi Leit oder déi Geschäfter éischter, déi sonndes de ganzen Dag wëllen opmaachen, schaffen net méi 40 Stonnen an der Woch, mee 35 Stonnen an der Woch. Et ginn eng ganz Rei nach aner Leeschtungen an Relatioun mat deene schwéieren Aarbechtszäiten, déi ee sech ka virstellen. Et kéint een och zum Beispill dervu schwätzen, datt d'Planungen ëmmer véier Wochen am Viraus missten do sinn, fir datt mer eng gewësse Previsibilitéit awer schonn hunn mat eisen Horairen. Ech kommen herno nach eng Kéier op d'Aarbechtskonditiounen an déi schwéier Horairen, déi mer am Commerce hunn, zréck. Wourum geet et eis also? Et geet eis drëm, duerch gesetzlech Verhandlungsrechter eng reell Matbestëmmung vun eisen Aarbechtszäiten an Aarbechtskonditiounen ze kréien. Dat heescht, mir hätte gären e Gesetz, wat eis d'Méiglechkeet gëtt, eng reell Matbestëmmung ze verhandelen iwwert eis Aarbechtszäiten an Aarbechtskonditiounen. Den aktuelle System vun Derogatioune muss also ersat ginn duerch e System, deen eis e reellt Recht op Matbestëmmung gëtt an an deem mir kënnen eis Aarbechtskonditiounen an Aarbechtszäite verhandelen. Anescht gesot, Wie säi Geschäft méi laang oder sonndes de ganzen Dag opmaache wëll, muss ënnert den Accord interprofessionnel oder ee Kollektivvertrag falen, deen dat da virgesäit an déi Méiglechkeet gëtt, fir sonndes de ganzen Dag opzemaachen oder owes, deemno wéi och méi spéit. Voilà, dat war de Volet zu eiser Positioun an eise Revendicatiounen an deem Dossier. Ech géif gären eng Kéier kuerz op d'Auswierkungen op d'Privatliewe vu méi laangen Ëffnungszäiten agoen. D'Auswierkungen op d'Privatliewe vu total liberaliséierten oder och nëmme verlängerte Ëffnungszäite vun deene Leit, déi am Commerce schaffen, si verheerend. Mir sinn an enger Zäit, wou vill iwwer Kannerbetreiung, Educatioun, Familljeliewen, sozialer Kohäsioun an och esouguer Benevolat geschwat gëtt, an da muss een och un dës Saachen denken an dësem Kontext. Verlängert Aarbechtszäiten heeschen owes méi spéit heem kommen. Verlängert Aarbechtszäiten heeschen och keng Zäit hunn, fir mat de Kanner ze léieren. Verlängert Aarbechtszäiten heescht och de Basketstraining oder de Fussballstraining oder de Sportstraining ze verpassen. Sonndes schaffen heescht, net an engem Fussballsveräin aktiv ze sinn oder mat senge Kanner op e Match ze fueren. Wann een all Dag Sonndes schaffe muss, bleift nëmmen nach ganz wéineg Zäit, déi een huet fir seng Famill oder aner sozial Aktivitéiten, déi, wéi mer jo all wëssen, meeschtens de Weekend stattfannen. Ech ginn Iech e ganz konkret Beispill aus eisem Secteur. Mir hunn en Delegéierten, deen ass Arbitter am Fussball. E muss mëttlerweil souwisou schonn ëmmer sonndes moies schaffen. Deen huet eis gesot, klipp a kloer, Wann et elo dozou kënnt, datt ech all Sonnde muss de ganzen Dag schaffen, dann ass et fäerdeg mam Arbitter sinn. Wéi soll ech dann nach Arbitter sinn, wann ech de ganze Sonnde muss schaffen, de ganze Samsde muss schaffen? Voilà. Dat sinn also alles sozial Follegen, déi een an dësem Kontext och muss berücksichtegen. D'Fro ass, an déi eis Gesellschaft sech stelle muss, Geet des, déi Entwécklung do an déi richteg Richtung a wëlle mir dat do? Wëlle mir weider eng Zweeklassegesellschaft oder an eng Richtung vun enger Zweeklassegesellschaft goen? Déi eng Leit hunn e Recht op e Weekend, op e soziaalt Liewen an déi aner net. Voilà, dat ass, mengen ech, eng gesellschaftlech Fro. En anere wichtegen Aspekt vun den Auswierkungen op d'Privatliewen ass natierlech de Wee fir op d'Aarbecht an och natierlech fir heem. Vill Salariéen aus dem Commerce kënnen sech emol keen Auto leeschten. Wann een de Mindestloun verdéngt, ass et schwéier, en Auto ze hunn an deen ze finanzéieren. Dat heescht, vill Salariéë sinn op den ëffentlechen Transport ugewisen. Dës Realitéit féiert zu weidere Problemer, notamment wann een owes spéit oder sonndes schaffe muss, well d'Offer vum ëffentlechen Transport bäi wäitem méi kleng ass oder esouguer oft sonndes inexistent. Natierlech muss een och de Punkt vun der Kannerbetreiung kucken. Wéineg Crèchen hunn owes bis ganz spéit oder sonndes op, a wann och nach, Ech perséinlech wäert mäi Kand net owes um Mëtternuecht an d'Kréisch siche goen, et erwächen, mat heem huelen an da rëm schlofe leeën. Ech denken, déi mannste vun eis wéilten dat. Do si mer rëm bäi gesellschaftleche Froen. A wann een haut héiert, datt vill iwwer aggressiv Kanner geschwat gëtt, verhalensopfälleg Kanner, Ech mengen, da muss een dës Froen och eescht huelen an dësem Kontext. Ech géif gäre kuerz och e Wuert zu den Aarbechtskonditiounen soen am Commerce en général. Et héiert een oft, wann een d'Argumenter vum Patronat héiert, datt eng Liberalisatioun vun den Heures d'ouverture misst am Respekt mam Code du travail iwwert d'Bühn goen. Am Commerce schafft een an der Reegel 6 Deeg an der Woch. Dat heescht, wann ee 40 Stonne Kontrakt huet, da kënnt een net, wéi déi meeschte Lëtzebuerger, vu méindes bis freides op d'Aarbecht, mee et geet ee 6 Mol schaffen, keng 5 Mol. Dat ass scho mol eng extrem Flexibilitéit. An da kënnt nach derzou, datt déi Horairen net. ni d'selwecht sinn. Dat heescht, ech schaffen ni eng Woch wéi déi aner. Déi eng Woch fänken ech moies um 8 un, dann eng Kéier um 9, eng Kéier um 10, déi aner Woch fänken ech eréischt mëttes um 14 Auer un a sou weider a sou virun. Dat heescht, mir si konfrontéiert mat enger extremer Flexibilitéit, déi haut am Moment scho vun eis ofverlaangt gëtt. Wann een déi Problematik elo mol kuckt an en Relatioun mam Temps partiel setzt, da gëtt dat Ganzt nach vill méi schlëmm. Firwat? Normalerweis misst en Temps partiel fix Horairen hunn. Dat heescht zum Beispill, ech schaffe méindes, dënsdes, mëttwochs moies bei deem enge Patron, mëttwochs mëttes, donneschdes, freides bei deem aneren. Firwat fix Horairen? Well den Esprit vum Gesetz seet, Wann ech e Temps partiel hunn, da muss ech d'Méiglechkeet hunn, en zweete Beruff ze cumuléieren, fir kënnen op 40 Stonnen ze kommen, fir datt ech fir mech selwer aussuerge kann, datt ech net op aner Hëllefen, sief et vum Staat oder aner Organisatiounen, ugewise sinn. Dowéinst steet am Fong am Gesetz d'Idee, ech muss fix Horairen hunn, wann ech en Temps partiel sinn. Dat ass awer bäi wäitem net de Fall am Commerce. Éischtens, déi meeschte Leit, déi en Temps partiel hunn, hunn deen Temps partiel net fräiwëlleg. Dat ass en opgezwongenen Temps partiel. Déi meeschte Leit, déi 20 oder 25 Stonne schaffen, hate keng aner Wiel, wéi dee klenge Kontrakt unzehuelen. Dat heescht, mir sinn an enger Situatioun, wou mer net fräiwëlleg an engem Temps partiel sinn a wou mer léiwer géife méi schaffen. Zweetens sinn dann eben déi extrem flexibel Aarbechtszäiten. Voilà, ech ginn Iech e Beispill, Mir hunn e Salarié, dee 25 Stonne schafft d'Woch. Deen, do ass et net ongewéinlech, datt dee fënnef Mol d'Woch awer muss untrieden. Ob dat elo fënnef Mol fënnef Stonnen ass oder dräi Mol fënnef, eng Kéier véier, eng Kéier sechs. Dat heescht, mir hunn e klenge Kontrakt a mir mussen awer fënnef Deeg an der Woch op d'Aarbecht. Voilà. An da kënnt nach dee ganze Problem mat der Flexibilitéit vun den Horairen derbäi, datt déi all Dag wiesselen, all Woch wiesselen. An dat mécht et onméiglech fir dës Leit, en zweete Beruff ze cumuléieren. An dat féiert zu oft prekäre Liewensverhältnissen. Voilà. Dobäi kënnt natierlech och nach, datt vill Salariéeën am Commerce Frae sinn, ganz oft och Ellengerzéiend. An da stellt sech dann och d'Fro, wéi een eng Famill a Beruff ënnert een Hutt kritt, wann ee keng Previsibilitéit huet iwwer déi nächst Woche wéi een da schafft. Dat heescht, mir sinn an engem extreme Stress ausgesat, mir hu keng Sécherheet iwwer eis Horairen a mir kënne frou sinn, datt wann dee Planning, dee mer kréien, och nach respektéiert gëtt, wat oft leider net de Fall ass. Vläicht eng kleng Remarque, Oft ass dovu Rieds, et soll een de Betriber selwer iwwerloossen, zesumme mat hire Salariéen ze entscheeden, wat dat Bescht fir de Betrib ass, an de Patron gëtt mat senge Salariéen eens. Dat huet mat der Realitéit um Terrain häerzlech wéineg ze dinn. An der Realitéit ass et nämlech esou, datt d'Salariéë ganz wéineg Matsproocherecht hunn, wat d'Planifikatioun vun hiren Horairen ugeet. De Patron mécht d'Horairen, a wa se engem net schmaachen, da muss ee se awer unhuelen. Voilà. An dat nämmlecht gëllt och fir sonndes. Ech héieren oft, datt d'Sonndesaarbecht op Basis vu Volontariat wär. Dat ass menger Meenung no e grousse Mythos, well wann een dee Raisonnement géif à l'extrême maachen, wa kee Salarié Volontaire wär, géif d'Geschäft dann zouloossen? Ech mengen net. Also et ass effektiv esou, wann de Patron seet, du muss Sonndes schaffe kommen, bah da muss du Sonndes schaffe kommen. Déi Idee vu Volontariat gëtt et an enger Aarbechtswelt net a scho guer net am Commerce. Voilà. Fir ofzeschléissen, géif ech gären eng Kéier ganz kuerz op d'Argumentatioun vun der CLC agoen, well et héiert ee jo ganz vill, datt dat d'Rettung vum Commerce wär, wa mer méi laang Öffnungszäiten hätten. Et muss een d'Argumentatioun vun der CLC ganz genau analyséieren. Ech huelen d'Beispill eng Kéier vun der Stad Lëtzebuerg. An do maache mer dann den Ënnerscheed tëschent de Sonndesouverturen an den Ouverturen an der Stad. Well et ass wichteg hei och ze ze ënnerscheeden tëschent den Ouverture sonndes an den Ouverturen owes méi laang während der Woch. Thema Sonndes, Bis elo hat d'Stad, also de Centre Ville an de Quartier Gare, säit 4 Joer vun enger sougenanntener Derogatioun profitéiert, dee System hunn ech Iech virdrun erkläert, wéi dat leeft, a konnt also de ganzen Dag Sonndes opmaachen. Wichteg ass an dësem Kontext, Ze bemierken, datt déi grouss Galerien ronderëm d'Stad, ob dat elo déi zu Bartreng, zu Stroossen, um Kierchbierg, et kënnt elo nach eng op der Cloche d'Or derbäi an et kënnt esouguer eng matten an d'Stad, datt déi während dësem Zäitraum, während dëse véier Joer keng esou eng Derogatioun haten an datt déi zou waren. Dat heescht, d'Stad Lëtzebuerg hat also eng Aart Sonderstellung, gouf protegéiert vis-à-vis vun der Konkurrenz vun deene grousse Galerien vun der grénger Wiss, wéi ee seet. An trotzdeem, d'Sonndesouverture waren e Riseflop. Mir wëssen et alleguerten, et ware ganz wéineg Geschäfter, déi reegelméisseg sonndes opgemaach hunn. An da stelle mir eis Froen, wa mer et esouguer net fäerdeg bréngen, Leit an d'Stad ze kréien, wa se protegéiert si vis-à-vis vun deene grousse Galerien, wat geschitt dann? wann déi grouss Galerien och dierfen op hunn, well finalement wann eng CLC eng komplett Reliberalisatioun fuerdert, dann applizéiert déi sech och op d'Galerien. An dat ass eppes, menger Meenung no, wat ee muss a Betracht zéien. An da stellt sech d'Fro, ob mer dem klenge Commerce wierklech hëllefen, wa mer en a direkt Konkurrenz setzen zu deene grousse Galerien. Et schéngt eis heiansdo, wéi wa vu Säite vun der CLC mam klenge Commerçant argumentéiert gëtt an a Wierklechkeet fir de grousse Patron vun der grénger Wiss verhandelt gëtt. Bon, dat erstaunt eis allerdéngs net wierklech. Mir gesinn awer éischter Gefore fir de klenge Commerce, wann et zu enger totaler Liberalisatioun vun den Heures d'ouverture géif kommen. Dowéinst och eis Approche, dat vläicht sektoriell oder Branche par Branche ze kucken. A mir mengen, domat si mer op enger besserer Schinn. Déi selwecht Logik gëllt och fir d'Ouverturen owes. Et war elo e Beitrag viru Kuerzem op der Tëlee, wou den Androck entstanen ass, d'Geschäfter missten owes um 18 Auer zoumaachen. Dat ass awer bäi wäitem net de Fall. Also wann déi Geschäfter owes an der Stad net bis 20 Auer opmaachen, esou wéi mer dat virdrun gesinn hunn, déi dierfe bis 20 Auer opman, Da muss ee sech d'Fro stellen, firwat maachen déi Geschäfter net bis 20 Auer op? An eiser Meenung no ass dat, well et sech einfach net rentéiert fir déi Geschäfter. Wéini, firwat mécht e Patron säi Geschäft op? Bah, well e wëll Sue verdéngen. A wann en et zou mécht, wa, wärend deem e kéint ophunn, bah dann ass d'Interpretatioun, datt e wahrscheinlech der Meenung ass, datt en dee Moment an där Tranche d'horaire, soe mer elo emol vun 19 bis 20, keng Sue verdéngt oder net genuch par rapport zu deene Méiukäschten, déi entstinn. Voilà, dowéinst ass déi ganz Logik vun enger, vun enger CLC eiser Meenung no net kohärent. Wann dervu geschwat gëtt, owes méi laang opzeloossen, dann ass dat sécher net fir de klenge Commerçant, dann ass dat sécher keng Revendicatioun vum klenge Commerçant aus der Stad, mee erëm éischter vun enger grénger Wiss oder vun deene grousse Galerien, déi gären owes wahrscheinlech géifen Bis 21 reegelméisseg oder souguer bis 22 Auer opman. Voilà. Mir wollte just eng Kéier dorop hiweisen, datt mir anerer Meenung sinn an deem Kontext. Et kann een natierlech och nach d'Fro vun der Kafkraaft am Allgemenge stellen, well schlussendlech kann ech mäin Euro och nëmmen eemol vorausginn an net zweemol. An och wann d'Heures d'ouverture géifen élargéiert ginn, kann ech mäin Euro awer nach ëmmer nëmmen eemol ausginn an dat ass en, an dann ass et och egal ob ech en um 20 Auer oder um 15 Auer oder um Mëtternuecht géif ausginn. Eiser Meenung no féiert dat just derzou, datt de Chiffre d'affaires iwwer méi Stonnen an iwwer méi Deeg verdeelt gëtt, awer net onbedéngt zwangsläufeg zu enger Explosioun vum Chiffre d'affaires. An an deem Kontext ass et och interessant eng Kéier vläicht ze kucken, datt grouss Betriber bei wäitem méi einfach et hu sech u méi grouss Heures d'ouverturen ze adaptéieren, well se méi Personal hu. Fir kleng Betriber ass et bei wäitem méi schwéier mat wéineg Personal méi laang opzehunn. Voilà, fir ofzeschléisse géif ech gären e klenge Resumé maachen an nach eng Kéier déi wichtegst Punkten ervirhiewen. Fir eis sinn d'Heures d'ouverture Aarbechtszäiten. An dat ass ganz wichteg fir eis an dëser Diskussioun. Et gëtt ëmmer vun Öffnungszäite geschwat. Ok, certes, dat ass richteg, mee d'Heures d'ouverture sinn d'Aarbechtszäite vun deene Leit, déi am Commerce schaffen. Dowéinst fuerdere mir och e gesetzlech verankert Recht op eng reell Matbestëmmung vun eisen Aarbechtskonditiounen an zäiten. De System mat den opdiktéierten Derogatioune muss ee fir all emol ophalen. Mir brauchen e gutt a staarkt Gesetz am Intérêt vun de schaffende Leit aus dem ganze Secteur. Mir sinn also, mir setzen eis also an fir eng besser Harmoniséierung vum Aarbechtsliewen a vum Privatliewen a fir attraktiivs Aarbechtsplazen an eisem Secteur.